New capital lamah hei aaa pick and drop turin six fifty an zuk la lawk dawn a sermon te nen sar zawlte i lo lawk thleng lo deuh a workshop khar leh lawk mai ang umm.

umm hei kan thlengah chuan neiti pai kan nghak mek a hetah hian in parking ah hian a dah a lo kal har lo tur ang a eng six fifty a nia tapet adjust tih vel te servicing engine oil thlak tih vel te an ti dawn a ni hei sahmuan te nen ang kal a a lum reuh khawp mai.

Tape ta Jaz zawng hian engine hi daih vek a ngei vang hianin kan tlan chhohna lamah sa box hi chu chu a daih kan ang nghak ang a. Tichuan engine oil thlak ka ngai bawk a, aah plug hi panin thlak ka duh bawk a. Chutiang vel chu ni kan eng lo tur chu chuan a dang eng emaw ni an siam ngai leh thlak ngai vel awm chuan amah kan hrilh chawp tur ang a i la. Brake pad chu chu a tha khawp mai. Hnung lampang chu. em pick em drop pi a kan ti thei reng a ta pe ta just vel aw an thak vel kha a dahna garage kha an ti ber ang ti te ka hlawm sia sivang chuan pick em drop in kan han ti sak a ni mahni kan lo kal man kher lo a nih pawh khan in kan dahna hmunah siam na kha a rem lo deuh hlek a nih pawh khan a pick em drop khan kan la thei reng a kha kha a senso kha a inang deuh reng tho a ni.

Teki kan dau na chuan he helai bawk len deuh mai awm ai hei abs modulator ani ih abs uak tu aw a danglam na chu abs hmang ho chu a dang ho hi chu. bs three bs four te pawh an tho ang chu a brake hi hetah caliper atang hian aw heta tang hian tian direct in tian direct in a brake lamah in a chho tawp thin a chuan tiang in modulator hmang ho ah chuan direct a chho tawh lovin tian ih a pipe kha tian modulator ah a lut a modulator tang pipe dangah te an lut phei ve leh a ni chutiang bawk chuan a hnung lam bawk chu a hnung lam-- Pawh lut phei a, helai atang hian direct in, helai atang hian direct in a pe phei ve leh a ni. Chuan modulator hi buai chuan a brake a buai thin. Tanky down khan a lang mai. Chuan hei hi ABS socket. Chuan ta pet adjust dawn hian hei helai L range pathum hi kan loose anga chum hnuah a mi ih tih chhoh deuh ngai thin a, ni loh chuan. He hemi cover hi tapet cover hi lak chhuah bui thlak thin alo dal thin a a nasa deuh tep tliang chuan ngahdai pahin hei total body ain pipe hi in vuah ta helamah hei ta awm a heta awm bawk a chuan lehlamah sawn. Hi awm bawk thin hi hetah hian mi pipe in vaw bawk ta air pipe a nei hi em bike te start tirah rpm suh nasa lutuk te a miss tlat te rpm dik thei lo anga te khanin a ni ve duh lutuk a hemi pipe hi check hmasa ih han check zuai ila hei a bih pawn te kidam lo pawn a lang thei mai a hei tah leh heta ila mah pahniawm kan tih kha pipe a lo inpawite chuanin a su vak zel a ni rpm kha. A bik takin a pawimawh zual bikah chuan hei he lai chhunga mi zawk hi, he lai chhunga pipe te zawk hi hi a pawimawh khawp mai. Hemi in phawi chuanin miss vak vak zel leh tet leh li ka lo awm vel hi a ni.

Ngei hei chu ka lo mang hilh bawk nen. Tuna kan tih leh chuanin a sa leh dawn bawk si a. A ri nasa ka pet aw. Ka hriat mai tur a ngai ang.

I workshop kalte bul phak thin a, hun na tak tak a awm a awm te phei chu thing mechanic an awm mai lo a, na hmun te awm thin a tam tak ah chuan in khatiang vel te tana mahnia kan lo ti ve thei nan khan video kan lo siam thin a ni, lo ber mai leh kan bike te kan hriat chian leh.

Nge thaw ho phah en dawn ang aw umm hei kan inziak vek a chuan hei helai hian he mina kawh zel hi helaia kawhna zawh a luhna zawn zel hi ni aw helai helai ina a hman hi helai hi ni lo helai maw kan ti thin a hei tian a chhinna zawn ang zel kha a ni a hman dan chu tichuan. Pakhat nain F one a intia hetahin F one a inta a intia alternator a intia helai fuse hi sawmthum mi hmang a ni aw sawmthum mi hmanga alternator chu charging tihna a nia hemi fuse a chak a chah chuanin a bike in a battery charge dawn lo tihna a ni chuan a dawtah hian F two ah hian main a intia main main fuse sawmthum tho a ni main fuse a chah hi chuanin ahh. Ka rem vel pawh engmah kal lo ang a chuan fuel pump vel pawh engmah kal lo ang a main ber a ni chuan f three a dawt leh chiah hian a inhnuai leh chiah hian ahh khawnge aw hei hemi chiah hian e f five a intia chuan e f five chu hei helai sawm panga sawm panga na sorry sawm panga na hi a ni chuan hemi fuse ina thawh chu a lo chhiat chuan in fuel a in pump lo ang. Hemi switch module chahbik an an on a, hemi kan tih chiah a fuel in pump thin ang kha awm lo ang a, chuti awm lo chuanin bike a nung dawn lo a ni, ahh fuel a in pump lo khatin kan sawi vel a chhiat kha chuanin kan lo check ve theih nan khanin awlsam te chuan f five ah hian hetah hian phone a intia f five chu ten hei helai ten hi a ni chu chu. eh hawn a kal loh khan hemi fuse chah vang hian hawn a kal lo thei bawk a ni chuan f six eh tlai a inti leh a hei eh lighting a inti a ten tho mang a lighting hian awmzia chu a chah chuanin a light vel engmah a kal lo ang ah a meter light te headlight te indicator te amaherawhchu a bike a nung thei tho ang. A bike a nun theih tho a, indicator vel te, headlight te, a meter light te. Khateng vel light awm ang chi engmah a kal lo chuan hemi fuse chah vang hi a ni thin a. Battery vang a ni lo aw, umm battery vang a niang tiin battery kan lo thlak leh thin a, a ni lo a ni. Chuan a hnuaiah hian. Accessories a hmang a hei fifteen ah hian accessories chu relay ah pawh i micro relay ah pawh accessories relay a awm ta micro relay ho a a main ber kha a ni accessories relay hi accessory aw relay hi a chah chuan in. Micro relay relay ho micro relay ho kha then kha uak dawn lo size ten relay ang chi te het automatic het light relay ang chi te ti chuan fuel pump relay ang chi te ehh kha ten kha uak dawn lo ni awm zia chu ehh size ten sensor that loh ten het light a en thei loh ten umm leh fuel a pump loh ten ihh kha teng vel ang ah khan in leh rpm a suk ang chi ah te pawh khan in-- Hemi chah vang hian a thleng thei ni. Chuan F eight leh nine ah hian a top berah hian F eight hian abs ten a hmang a, nine abs hian twenty five a hman a hmang a ni. Ngatin abs ve ve a si a hman zat aiin a ni loh kan tih chuanin ih a hnuai ber zawk helai twenty five hi abs main fuse a ni. Chuan F eight hi ih abs hemi modulator fuse hi a ni aw, modulator fuse hi a ni a. Chuan a chah chuan abs a uak dawn lo ve ve a ni, hemte pahnih hi chah chuan. Tichuan abs hi kan lo duh lo a, ih a man dan vel te ka lo duh lo kan cancel duh nih chuanin hetah socket vel a phawi kha engmah a ngai lo a, hemi F eight leh nine helai ten leh twenty five hi helai hi he mite pahnih phawi mai hian abs kan sale a ni. Tichuan kan duh hun a vuah leh mai kha a ni aw a fuse. six fifty fuse bik ina thawh chu chuan hei hi eng socket nge an ti leh thin a helai a bul socket awm hi hei diagnostic tools socket a nia computer a check na ah a vih luhna tur a ni a socket vih luhna tur tichuan hei video kan siam hian. A technical deuh deuh in sawi ngai chhung lo a ni. Chutiang in kan hriat thiam mai theih tur in a'n sawi mai tha in ka hria. A chhan chu hriat zawng a inang lo a, kan video te pawh kan sawi tawh thin a. Tha kha kan hriat thiam thei dan tur a sawi khan in a tam zawk in a kan hriat thiam thei dan tur khan a tha mai in ka hria a. Chuan thenkatahin a ho e kha ti ang, siam tih te kha awm leh thin a, tuna fuse te pawh kha aa tam tak eng fuse box tuna video kan siam pawh kha aa tam tak tan chuan a ho ngawt ang, ih hre tan chuan amaherawh chu ih la hre chiah lo tam tak kan awm tho a ni tih kha aa hre tel thin ila tha khawp, hmeichhia zawnga inang lova, thiam zawnga inang lova. Kha kha kan hriat ta te ka kan in share tawn zel lo kha chuan in dik dawn lo a ni. Aii.

Kei nge hei? Tight zawkin, tight vakin a bung duh lutuk a, a nat awm dan hi hnathawh hi a awm chhung a. Nat dang hi a vang bawk si a, mil mai awm bawk si lo chuvang chuan tight duh dawn ah khan fimkhur a ngai. An tight hun ah khan keimanin kan lo tih ve dawn ah khan maw?

Tichuan timing kan dah timing dah dan hei a kah sem right heta in ar a awm a a lang chiah lo nia aw right ar hi a awm a ar hnuai in rin phei a awm a hemi min rin phei leh hei helai hi a inzawn chiang atian right right timing ah kan dah tihna a ni right a nih chuan. A hnung lampang atang an hetiang he lampang hi right aw chuan hela mi timing ah kan dah tih na nia confirm nan plug dah khang an zuk chhun anga hei top ah awm chiah ani piston top ah awm a chuan right lam hi kan adjust ang thawl khawp mai chuan right lam hi kan adjust zawh ah khan khatiang chiah khan kan herh kual leng a left lamah L L tih awm leh a, a kual chhuak leh chiang a, L kha hemi zone ah hian awm leh chiang a, kha ka left timing ania, helam kan hawl liang e, he lam chu hei timing ah la awm lo hei, lut thuk thei khawp mai screwdriver pawh. Right timing a kan dah a, left kan adjust zeih kha chuan dik dawn lo a ni, timing dah dan te danglamna ah six fifty twin speed left kan dah hunah ka lo sawi tha leh dawn nia.

Awm chiah ta a ni. Hei helai el kha hemi a hnuai in rin phei kha mi in rin phei zawk lah chiah hian ti a ni.

ah ten size na tawm a chungah mai nasa herhna kha awm ta chuan hei hian ah ten kha ten kan lus a a chungah hian mai nas hian ih ti a herh thlak zauh khan helai gap hi ni kan la zar tur ber kha hemi leh valve gap kha filler gauge a kan tih chuan exhaust lam hi zero point one eight inlet lam hi zero point zero eight a dah tur a ni.

Ah hian ran ti dang sawm sawm tak em.